Сыйфатлы товарлар, отышлы бәяләр. Иртән кич ашатабыз э, ашамлыкларны. Яйцаны обитязын җыябыз. Түбән Кама фермеры көзге ярминкәдә үз продукциясен тәкъдим итә. Балпаннардан сакланыгыз. Узган атнада 11 кеше хастаханәгә мөрәҗәгать иткән. Бары тик бер көн калды. Туган як һәм Нижнекамск Киевская правда газеталарына ташламалы бәядән язылырга ашыгыгыз. Тормышның ямен күреп яшиләр. Берегиня клубына 20 ел. Җиңүчеләр исемнәре билгеле. НТР игълан иткән видеороликлар бәйгесенә йомгак ясалды. Түбән Камада егерме миллион сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе сатылган. Ярминкәләр ял көннәрендә өч мәйданчыкта оештырыла. Шәһәрдәшләр ит, сөт, яшелчә, йомырка, шулай ук көнбагыш мае, он һәм балы, тәм-томнарны отышлы бәядән сатып алалар. Барлык товарлар да турыдан-туры җирле җитештерүчедән тәкъдим ителә. Безнең төшерү төркеме шундыйларның берсендә кунак та булып кайтты. Илнур Зәйнуллин кош-корт үрчетү белән шөгыльләнә. Дүрт ел элек грант отып, республика программасы буенча махсус җайланма сатып алган. Хәзер монда барысы да автоматлаштырылган, көненә ун мең йомырка җыела.
Яйца, беренче категория менә.
Азык-төлек продукциясе муниципаль һәм дәүләт оешмаларына җибәрелә. Җирле җитештерүченең товарын Авыл хуҗалыгы ярминкәләрендә дә сатып алырга була. Каклаган каз һәм үрдәк итләре бар. Тәмле, файдалы деликатес белән гаилә белән сыйланырга була. Батарея алыштыра ун кешене бер кеше алыштыра хәзер, можно сказать. Яйцаны җыя автомат, ата аш, автомат ашата. Навоз удаления тоже автоматически проходит через лента. Көнгә бер тапкыр чыгарабыз. Ашамлыклар

Комета базары территориясендә, Көньяк урамындагы Магнит гипермаркеты каршында һәм Кама аланында 20 миллион сумлык авыл хуҗалыгы продукциясе инде сатылган. Ярминкәләр шимбә һәм якшәмбе көннәрендә 28 нче декабрьга кадәр эшләячәк, иртәнге сигездән көндезге икегә кадәр. Гөлия Нигъмәтуллина, Алмаз Кашаев, Максим Липин, НТР яңалыклары.
Түбән Кама районында бөртекле культураларны урып-җыю кампаниясе тәмамланды. Игенчеләр егерме бер мең гектардан 72 мең тоннадан артык ашлык алган. Уртача уңыш гектарыннан 36 центнерга якын булган. Катлаулы һава шартларына карамастан, без халыкны кирәкле азык-төлек белән тәэмин итеп, лаеклы уңыш алдык, ди авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе башлыгы Рөстәм Мәүләвиев. Аның әйтүенчә, киләсе сезонга әзерлек башланды, 8 мең гектардан артык көзге культуралар чәчелгән. Үсентеләрнең торышы белгечләр тарафыннан бик яхшы дип бәяләнә. Талпаннарның активлык чоры ахырына якынлаша, температура плюс ун градустан түбәнрәк төшү белән урман бөте йокыга тала. Шулай да табигатькә чыкканда саклык чараларын күрү мөһим, ди Роспотребнадзор хезмәткәрләре. Узган атнада унбер кеше зыян күргән. Быел талпаннарга каршы профилактик чаралар күрү өчен бер миллион сум акча сарыф ителгән. Белгечләр кешеләр күпләп йөри торган территорияләрне эшкәрткәннәр. Болар, парклар, скверлар, бәйрәмнәр үткәрү мәйданчыклары, балалар лагерьлары. Исемлеккә Кама Ланы бистәсе дә кергән. Уңышлы бизнесны ничек төзергә, нинди юнәлеш сайларга, эшне нәрсәдән башларга? Бүген унынчы мәктәп укучыларына әнә шул хакта сөйләделәр. Дәрес эшлекле уен форматында узды. Яр Чаллыдан килгән бизнес-тренер һәм дизайнер-декоратор Диләрә Хәйруллина балаларга эшмәкәрнең портретын булдырырга һәм бизнес-план ясарга өйрәтте. Семинар Мәктәп бизнес-старты дигән республика проекты кысаларында оештырыла. Ул Татарстан Рәисе тәкъдиме белән дүртенче тапкыр үткәрелә. Быел анда республиканың төрле почмакларында яшәүче унбер мең кеше катнаша. Сезнең дә сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз, килегез. Безнең WhatsApp номеры, 8 917 90 73 077. Аларның яшьләре 60-тан өстә булса да, җырлыйлар да, бииләр дә, иҗат та итәләр. Сүз Берегиня пенсионерлар оешмасына йөрүчеләр турында бара. Бүген мөхтәрәм шәһәрдәшләр бәйрәмгә җыелалар. Клуб оешуының 20 елыгын билгеләп үтәләр. Тантаналы чара Мирас мәдәният йортында уза.

Сильфер ханым җитәкчелегендәге, аның янында бергә аны хөрмәт итеп йөрүчеләр бик күркәм кешеләр, бик күркәм итеп эшлиләр. Аларга карап без дә сөенәбез. Бергә-бергә эшләргә язсын, бергә-бергә оештырырга халыкка хезмәт итәргә язсын. Зөлфир апа ул бик теләпчән дә, эшен яратып башкарды. Җитәкче буларак ул Берегиня клубы әгъзаләрен берләштерде, миңа мероприятиеләр мероприятиеләр ясаганда да бик зур ярдәм күрсәтте. Шулай иттереп без бер-беребезгә һәрвакытта ярдәм итеп, бердәм булып эшләдек без аның белән. Алдагы көннәрдә дә аларга уңышлар телим. Тагын да шулай бергә-бергә эшләсеннәр. Исәнлек, саулык. Земфира Рәхимова турында хезмәттәшләре горурланып сөйлиләр. Берегини клубы белән ул унбиш еллап җитәкчелек итә. Аның тырышлыгы белән дистәләгән чаралар үткәрелә, пенсионерлар иҗатны да, спортны да үз итәләр.
Бер елга без егермедән артык шулай кичәләр каралган, шуларны үткәрәбез. Милосердиедә без үзебезнең творческий номерларыбыз белән чыгабыз. Субботникларда катнашабыз. Яшьләре 70 тән артса да, картаярга вакыт юк, ди алар үзләре. Пенсионерларның кызыксыну өлкәләре төрле. Җәй һәм көзләрен уңыш үстерү серләре белән уртаклашсалар, Кыш көне чаңгыга басалар. Клубка алтмыштан артык өлкән шәһәрдәш йөри, шуларның унтугызы, сугыш чоры балалары. Гөлия Нигъмәтуллина, Гөлназ Җәббарова, Булат Зиһаншин, НТР яңалыклары.
НТР медиахолдингына кергән Туган як һәм Нижнекамская правда газеталарына ташламалы бәядән язылу өчен бары бер көн калды. Акция унынчы октябрьгә кадәр гамәлдә. Шуңа күрә ашыгырга кирәк! Түбән Камада нәшер ителүче вакытлы матбугатны киләсе елның беренче яртысында укырга теләсәгез, почта бүлекләренә яки безнең редакциягә килегез. Якыннарыгызны, өлкән туганнарыгызны да сөендерә аласыз. Безнең адрес Химиклар проспектындагы 64 А йорты.
Вакытлы матбугатны ташламасыннар, ә безнең үзебезнең Туган як газетасын укучылар бездән аерылмасыннар. Үзебезнең милли газетаны, татар телендә чыккан газетаны, мин уйлыйм, һәр семья алдырса, бик яхшы булыр иде. Ана өлкән кешеләр дә инде, шулай ук яшьләр дә үзебезнең телебезне онытмасыннар, гореф-гадәтләребезне белсеннәр дисәк, менә шушы Туган газетасына язылсалар әйбәт була. Укытучылар көненә багышланган видеороликлар бәйгесенә йомгак ясалды. Махсус программа ярдәмендә өч җиңүче ачыкланды. Һәрберсенә Айли кондитер кибетеннән тәмле торт бүләк ителәчәк. Исемегезне һәм телефон номерыгызны Энтер медиахолдингының Телеграм-каналына языгыз, сул яктагы төймә. Кемнәр катнашырга өлгермәгән, борчылмагыз, чөнки алда сезне яңа конкурслар көтә. Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке унбердә һәм иртәнге сәгать алтыда кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар Вконтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар, кичләрегез күңелле һәм файдалы узсын!